Rhaid i fi gyfadda rhywbeth. Dyma'r tro cyntaf i fi adolygu gêm i fideo wyth cyn ei gorffan i. Ond dwi'm yn siŵr be' fysa rhywun yn gorfod gwneud i orffan Super Smash Brothers, achos mae yna gymaint i wneud. Mae bron fel bod Nintendo yn trio ymddiheuro am y prinder gemau ar y Wii U ac felly wedi sticio popeth i mewn i hwn, gan gynnwys Sync y Gegin. Ella, dwi'm 'di datgloi Sync y Gegin eto ond dwi'n siŵr bod o yna rwla. Pan droies i'r gêm ymlaen am y tro cyntaf, doedd gen i'm syniad be' i wneud. Mae 'na nifer hollol wirion o opsiynau yn cael eu taflu atoch chi, bob un i'w weld yn hwyl ac yn lliwgar ac yn wyllt. O'n i'n teimlo fel plentyn bach yn cael ei ryddhau yn ffatri Wili Wonca efo trol siopa wag a cherdyn credit, a dim peryg o foddi mewn afon o siocled neu gael cweir gan wiwerod. Na'i'ch arwain chi gerfydd y llaw rownd y ffatri mewn munud, ond gynta, os da chi 'roed 'di chwarae gêm Smash Brothers o blaen, be ddiawl ydi o, medda chi? Wel, fel allwch chi weld, mae'n taflu bob math o gymeriadau Nintendo at ei gilydd, ac yn rhoi'r rhyddid i chi gicio'r snot allan ohonyn nhw. A dim jyst cymeriadau Nintendo chwaith, tro 'ma mae Sonic the Hedgehog, Pac-Man a Mega Man wedi ymuno â'r parti. Ond dim jyst fersiwn chydig yn fwy treisgar o Mario Kart i Smash Brothers, ond encyclopedia o gemau fideo dros y 30 mlynedd diwetha'. Os nath o ymddangos ar gonsol Nintendo, Sega neu Atari ar ryw bwynt, mae'r siawns yn gry y bydd o'n popio fyny yn y gêm, unai fel arf neu fel un o'r cannoedd o dlysau allech chi gasglu. Dyna pam bod pawb yn cyffroi gymaint bob tro mae un o'r gemau yma'n ymddangos. Mae Smash Brothers yn llwyddo i fod yn newydd ac yn hyfryd o hen ffasiwn ar yr un pryd, hen ffefrynnau yn rhannu llwyfan efo cymeriadau modern, teimladau cymysg o nostalgia a chyffro ym mhob twll a chornel. Cyn i fi fynd yn rhy farddonol fama, be am i fi drio mynd drwy'r holl ffyrdd o chwarae'r gêm, achos mae dyna'r ffordd gorau o esbonio popeth i chi. Ella ddylsa chi fynd i nôl panad neu rhywbeth. Gynta, wrth gwrs, mae ganddo chi'r prif gêm, lle allwch chi a'r cyfrifiadur, neu ffrindiau os da chi'n ddigon lwcus i gael rhai, frwydro yn erbyn eich gilydd. Ond tro 'ma, mae gennych chi'r dewis i chwarae efo i fyny at wyth o chwaraewyr, diolch i'r ffaith y gallwch chi ddefnyddio mwy neu lai unrhyw un o reolyddion Nintendo o'r pymtheg mlynedd diwetha'. Mae'n swnio'n hwyl, ac mae o, fwy neu lai, ond mae'r gêm yn ddigon chaotic fel mae hi. Efo wyth o gymeriadau neidio rownd y lle, sgennych chi'm lot o ddewis ond malu botymau fel mwnci mewn ymgais braidd yn bathetig i gadw'ch pen uwch y dŵr. Ond mae 'na ffyrdd gwaeth o dreulio'ch amser, sbo. Fedrwch chi hefyd chwarae ar-lein wrth gwrs ac mae'n gweithio'n iawn rhan fwya o'r amser, ond aeth a dipyn o lag tro cynta i fi neud, nes i dal ennill wrth gwrs, ond ers hynny ma di bod reit llyfn. Gewch chi chwarae efo eitemau gwallt gownhau fel y rhai sy'n cymryd o gêm o ddifri a ma na lot ohonyn nhw heb ddim byd i'ch helpu chi yn gorfod dibynnu ar rwbath o'r enw sgil. Dio'm yn dod yn agos at y profiad o gael ffrindiau rownd a gweiddi ar eich gilydd ar y soffa, ond ma'n llenwi twll pwysig pan dach chi ar ben eich hun. Neu, ac mae hwn yn hollol newydd, allwch chi frwydro efo neu'n erbyn un o'r rhain. Amiibo. Ffigwr da chi'n sganio mewn i'r Wii U, ac yna ni'n ddysgu i fod yn gryfach ac yn gryfach a mwy am anymladd, dipyn bach fel fersiwn tri dimensiynol o Pokemon. Dyma Amiibo swyddogol fideo wyth yn ymladd fan hyn. I enw hi ydi Cwci, mae'n hoff o ffilmio Audrey Hepburn, cerdded ar hyd y traeth, a batro Mario tan iddo fo droi'n ddu las. Yn anffodus iawn, allwch chi ddim mynd ar Amiibo ar-lein a brwydro yn erbyn rhai eraill, eto, ond mae dal yn reit cŵl gweld eich Donkey Kong bach chi'ch hun yn tyfu ac yn dysgu o'ch technegau a'ch camgymeriadau. Dwi'n edrych ymlaen at weld mwy o ddefnydd o Amiibo yn y dyfodol a dwi'n siŵr bod Nintendo yn edrych ymlaen at weld y tryciau llawn pres yn rowlio fyny y tu drws nhw. Reit, be arall? Wel, mae gennych chi Classic Mode, wrth gwrs, lle ydych chi'n gweithio'ch ffordd drwy lwyth o olynion cyn ymladd y bosses, Master Hand a Crazy Hand. Allwch chi ymladd y dwylo drwg na eto mewn rhan o'r gêm o'r enw Special Orders. Dyna All Star Mode, lle ydych chi'n trio curo bob un cymeriad yn y gêm, un ar ôl y llall. Ac mae yna lwythi! a llwythi a llwythi o sialensau penodol sy'n siŵr o destio'ch sgiliau mewn bob math o ffyrdd gwahanol, un o'r rhesymau gorau i chwarae ar eich pen eich hun yn sicr. Allwch chi drio mynd mor hir a gallech chi yn erbyn nifer di-ddiwedd o olynion, allwch chi falu llwyth o focsys i i drio ennill Tlws-a, dwi ddim cweit yn dallt yr un yna. Allwch chi anghofio am yr holl ymladd i gyd a trio malu targeda neu wagio bag tywod ar hyd stadiwm, ond dwi'm yn gwybod pam fysach chi eisiau gwneud hwnna. Allwch chi hyd yn oed wneud y'ch lefelau chi'ch hunan er bod y dewisiadau braidd yn gyfyng. Sbïwch, dyma lefel fideo wyth. Mae o, mae o braidd yn crap, ond, o, o diar. Mae 'na hyd yn oed gêm fwrdd yn llechi rwla yma, Smash Tour, lle ydych chi'n e, gwneud eich ffordd o gwmpas bwrdd a ac ymladd pobl i i um, Oce, okay, dwi ddim yn gwybod beth di pwynt y dan yna. Mae o mor ddryslyd, a sgennoch chi ddim lot o reolaeth dros beth sy'n mynd ymlaen, ac mae hefyd yn ddiflas ar ôl rhyw bum munud. Chwaraewch gêm fwrdd go iawn yn lle da chitha. Ond dyna'r unig fan gwan yn yr holl becyn, sy'n camp reit fawr gan Nintendo. Iawn, mae lot o'r peth jyst yn amrywiaeth ar yr un thema, ac mae hynny'n gallu mynd braidd yn un donog. I fi, 'di hwn ddim yn gêm sy'n gallu llenwi diwrnod ar ôl diwrnod, yn hytrach mae'n gêm i ail-ymweld â hi rhwng sesiynau o gemau eraill, neu daflu mewn i'r Wii U pan mae ganddoch chi ffrindiau rownd, ac mae hynny'n iawn. Achos os dach chi'n chwarae Smash Brothers fel 'na, a hei, ella hyd yn oed os dach chi ddim, fydd y gêm yn para blynyddoedd i chi. Go iawn, blynyddoedd. Mae 'na bobl yn dal i chwarae Smash Brothers Melee ar y GameCube hyd heddiw, a sgen i'm rheswm i feddwl y bydd hwn yn wahanol. Dyma un o'r gemau prin sy'n hawdd iawn i bigo fyny, ond yn anodd iawn i feistroli. Mae 'na reswm pam bod y gyfres Smash Brothers yn fawr iawn yn y sîn e chwaraeon, i fyddin o chwaraewyr ffyddlon yn trin cymeriadau fel Kirby a Diddy Kong efo'r un parch oedd Ryu neu Ken o Street Fighter yn ei gael nôl yn y dydd. Ond peidiwch â phoeni, mae dal yn hwyl, jyst malu botwm 'ma. A does 'na ddim ffordd mwy hwyl o wneud hynny nag efo criw o ffrindiau. Dio'm yn brofiad mor unig â chwarae Mario Kart ar eich pen eich hun, ond chwarae efo ffrindiau ydi gwir bwrpas Smash Brothers. Parti mewn bocs ydi hwn. Yn gwyllt 'fyd. A dyna ni! Dwi'n meddwl, os oes Wii U ganddoch chi fydd Smash Brothers yn siŵr o wneud bore'r Dolig yn reiat anhygoel rownd tŷ chi. Ac os ddim,